Helo, blant Pencau, gobeithio bod chi'n cadw'n iawn. Croeso i'r ail fideo 5 munud tawel, lle fyddwn ni yn rhoi syniadau i chi am bethau i wneud os oes eisiau codi'ch calon neu os oes eisiau tywelu eich meddwl. Mae gen i ddau weithgaredd i chi'r wythnos hon, fel wythnos diwethaf. Un gallwch chi wneud yn y tŷ bob dydd ac un weithgaredd arall gallwch chi wneud pan rydych chi'n mynd am dro. Yr wythnos hon, fyddwn ni yn canolbwyntio ar gyfri. Mae chwarae gêm cyfri yn gallu helpu os ydych chi'n poeni neu teimlo'n drist, oherwydd bod e'n gwneud i chi feddwl am rhywbeth arall yn lle. Felly, heb oedi mwy, awn ni wneud y weithgaredd gyda'n gilydd. Reit te, mae'r gêm rydyn ni'n mynd i chwarae gyda'n gilydd heddi yn gêm gyfri 4, 3, dau, un, yn defnyddio ein synhwyrau. Felly, yn gyntaf, mae eisiau ni agor ein llygaid, edrych o gwmpas a chwilio am bedwar peth rydyn ni yn gallu gweld. Felly, yn yr ardd heddi, rydw i'n gallu gweld y tŷ, rydw i'n gallu gweld dail ar y coed, rydw i'n gallu gweld y bwrdd yn yr ardd a rydw i'n gallu gweld pel droed fy mab. Nesa, rydw i'n mynd i wrando a chwilio am dri pheth rydw i'n gallu clywed. Felly, wrth wrando'n ofalus ar hyn o bryd, rydw i'n gallu clywed adar yn canu, dwi'n gallu clywed sŵn rhywun yn siarad drws nesa, a dwi'n gallu clywed rhywun yn torri'r gwair. Ar ôl hynny, mae eisiau ni feddwl am beth rydyn ni'n gallu teimlo. Dim dim ond gyda'n dwylo, ond hefyd ar ein cyrff ni, yn erbyn ein wynebau ac yn y blaen. Felly heddiw, dwi'n gallu teimlo gwynt y chwythu, a dwi hefyd yn gallu teimlo'r hael ar fy mochau. Yn olaf, mae eisiau defnyddio ein trwynau a meddwl, 'Beth ydw i'n gallu arogli? Tro 'ma rydyn ni'n chwilio am un peth. Felly, wrth anadlu'n ddwfn, dw i'n gallu arogli y blodau yn yr ardd. Ewch chi allan. Cofiwch chi chwilio am bedwar peth rydych chi'n gallu gweld, tri pheth rydych chi'n gallu clywed, dau beth rydych chi'n gallu teimlo ac un peth rydych chi'n gallu arogli. Nawr bod ni wedi chwarae'r gêm gyda'n gilydd, awn ni mlaen i wneud y weithgaredd nesaf. Yn gyntaf, meddyliwch am bethau gallwch chi chwilio amdanynt wrth fynd am dro. Gwnewch restr ohonynt ar bapur. Gallwch chi gynnwys pethau rydych chi'n gweld ar y stryd, Blodau, coed, anifeiliaid, unrhyw beth rydych chi'n dewis. Ar ein rhestr ni mae dant y llew, pluen, mwsog, car coch, aderyn du, mwydyn, Ci brown, blwch post a llygad y dydd. Tynnwch luniau ohonynt os oes plant bach yn y teulu er mwyn eu helpu nhw i ymuno yn y gêm. Defnyddiwch y rhestr wrth fynd am dro i wneud helfa fel teulu. A felly dyna ni. Cofiwch i chwarae'r gêm gyfri, yn yr ardd neu yn y tŷ, a cofiwch i chwarae'r gêm helfa wrth fynd am dro. Welech chi wrthos nesa. Hwyl fawr!